Arwaki kendo janeno gi jawinjo mara e od lemo kaendi kapok wachomo uh, muma ter to daher ni mondo wachak gi lemo. Nyasachwa kendo wuonwa, Bed kodwa Babana ka wachako somo chapta mar adek mar chokruok. Nyasach polo, wabiro iri Baba kwagoni erokamano isetayowa nyaka koro wachopo sama wachope ni Jehova, nyingi mondo owinjre kuonde duto. Warwako rohoni maler Nyasaye nikech owach ni kama ji ariyo kata ji adek omakore gi nying Jehova ni in kanyo. Koro warwoki Nyasach polo chak kodwa kendo itie kodwa. Nying Yesu Kristo. Amina. Kawuono wadhi somo sura mar adek. Owacho kama, dhano odonjo e richo. Mano chakruok sura mar adek. Owacho kama, thuol ne riek moloyo le duto mane Ruoth Nyasaye osechweyo. Nopenjo dhako niya, Bende, en adier ni Nyasaye nowacho ni kik ucham olemb yath moro amora manie puodhone? Dhako nodwoke niya, Wanyalo chamo olemb yien duto manie puodho, to mak mana olemb yath manie dier puodho ema ok wanyal chamo. Nyasaye nokwerowa ni kik wacham olemb yadhno kendo kik wamule, nimar kwatimo kamano to wanatho. Thuol nodwoke niya, Ngang'! Ok unutho. Nyasaye nowacho kamano nikech ong'eyo ni ka uchame, to wang'u noyepi, mi unubed machal kode, kendo unung'e ber gi rach. Auchiel, dhako noneno ni olemb yadhno ber chamo, kendo lombo wang', mi noparo kaka onyalo miyo ng'ato doko mariek. Kuom mano, nopono olembe moko mochamo. Chwore bende nomiyo moko mochamo. Kane gisechamo olemb, olembego, wengegi noyepo mi ne gifwenyo ni gin duge. Omiyo, ne gitwang'o oboke mi gigeng'orego. Aboro, Adam gi chiege nowinjo Ruoth Nyasaye ka wuotho e puodho kar ng'ich, kar ang'ich welo, mi ne gipondone e yien manie puodho. To Ruoth Nyasaye noluongo Adam mopenje niya, In kanye? Adam nodwoke niya, Ae awinjo kiwuotho e puodho, to luoro nomaka mi apondo nikech an duk. Nyasaye nopenje niya, Ng'a monyisi ni in duk? Koso isechamo olemo mana kweri ni kik icham? To Adam nodwoke niya, Dhako mane imiya mondo okonya ema nomiya olemo mondo acham, mi nachamo. Eka Ruoth Nyasaye nopenjo dhako ni, Ang'o momiyo nitimo kamano? Nodwoke niya, Thuol ema nowuonda ma chamo olemono. Apaga ng'wen. Eka Ruoth Nyasaye nowacho ni thuol niya, Gima isetimoni omiyo okuong'i moloyo jamni duto, kendo moloyo le duto. Inilag gi bund iyi kendo inicham lowo. Ndalo duto mag ngimani anaket sigu e kindi gi dhako, kendo e kind kodhi, kothi gi kothe. Nyikwaye noto wiyi to in nika ofunj tiendgi. 16 Eka nowacho ni dhako niya, An amedni chandruok ka in gi ich, kendo muoch nokayi kinyuol. Kata kamano inigom mondo ibed gi chwori, to enobed ng'ama chiki. 17 Eka Nyasaye nowacho ni Adam niya, Okuong lowo nikech in, nimar niwinjo gima chiegi nowachoni. michamo olemo mane akweri ni kik icham. Koro inibed kitiyo matek kuom ngimani duto mondo lowo onyagni chiemo. 18 Enonyagni kuthe gi riegni kod buya, kendo inicham mana alote mae thim. 19 Inicham kuon gi luya nyaka idog e lowo, nikech kanyo ema ne ogolie. In lowo, kendo lowo ema nidogie. Piero ariyo. Adam no- nochako chiege ni Hawa, nikech ne en min ji duto. Ruoth Nyasaye noloso ni Adam gi chiege lewni mag pien, morwakogigo. Piero ariyo gariyo. Ruoth Nyasaye nowacho niya, Koro dhano osedoko machal kodwa, nikech oseng'eyo ber gi rach. Kik yiene mondo ocham olemb yath ngima, nimar dipo kobet mangima nyaka chieng'. Kuom mano, Ruoth Nyasaye noriembe e puoth Eden motere mondo odhi opur lowo ma nochweyego. Um, piero ariyo gang'wen. Kamano noriembo dhano mi noketo gik moko machalo gi malaika miluongo ni kerubi kaachiel gi ligangla mamil kendo rundore konge koni yo wuok chieng' mar puoth Eden, mondo ogeng' ni ji madwaro dhi but yath mar ngima. Erokamano uh, jawinjo gi janeno mara kawuono Um, wasomo uh, sura mar adek chakre wes achiel nyaka piero ariyo kod ang'wen malo ka endi. Wagoni erokamano kuom budho kodwa ma Roho Maler ma Nyasaye med wuotho kodwa sama wasomo wachne mondo okonywa mondo wang'e wachne nikech en Nyasaye maber. Walim. Wagonyo erokamano Jehova maduong' Nyasach polo koda piny. Ipuonjowa weche pile ka pile ka wasomo wachni Jehova ni mondo iyawnwa kendo ilernwa matut gima idwaro ni mondo wayud e wachni Jehova. Erokamano Nyasacha bed kodwa waduto nyaka warom kendo sama waromo somo sura mar ang'wen. Erokamano. E nying Yesu Kristo walemo kendo waketo gi yie. Amena. Erokamano jawinjo, onere kendo sama waromo e sura mar ang'wen.